Abusua, Mema wo akwaaba de wo ba dwumadie a yɛato no din Abrabɔ ne Mu Nsɛm so. Dwumadie yi rekɔ so wɔ YouTube at Famous TV GH ɛna Facebook. Sɛ wopɛ sɛ woboa dwumadie yi a, wobɛtumi afrɛ numbers a ɛwɔ screen yi ase yi. Wofrɛ yi a wo nsa bɛka yɛn. Ɛnɛ yɛretoa mmɔntoɔ no so. Kae na hunu sɛ, mmerɛ mu ntwentwɛnsoɔ a ɛma onipa dwumadie ɛka akyi yɛ mmɔntoɔ. Mmerɛ biara wɔ anamɔntuo a ɛwɔ sɛ wotuo. Kae na hunu sɛ, wo mmerɛ yi a woretwentwɛn no ase de asɛm bɛba. Mmerɛ yi a ɛwɔ sɛ ɛyi aba yi nanso wɔabɔ ato hɔ yi, ɛbɛsɛe nneɛma bebree. Mereka aboa apatuprɛ ho asɛm kakra. Aboa bi tena ase a ne yɛfrɛ no apatuprɛ. Na saa aboa yi yɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛsi dan. Nokwasɛm, Osii dan no, na oduruu baabi no, otwentwɛn so kakra. Mmere mu ntwentwɛnso a ɛsɛe nnipa dwumadi na mereka yi. Ɔtwentwɛn so, n'adamfo pa ara baa ne nkyɛn. Nea ɔbɛbɛka kyerɛɛ no sɛ, Apatuprɛ, ɛwɔ sɛ wuwie wo dan yi, anyɛ saa ebeduru baabi no, nsuo bɛtɔ a wunnya baabi ntena. Apatuprɛ se, Oo, Saa mmerɛ yi a metumi tena dan yi mu gye m'ahome kakra yi deɛ, nsuo bɛyɛ dɛn? Ne werɛ fi sɛ na wɔmmɔɔ so. Yei na da koro ɔte mu regye n'ahome no ɔhuu sɛ nsuo amuna. O, n'ani baa ne ho so na nsuo no repetepete, ɛrebɛte agu ara ne sa. Abɛto pire atwa n'ani a ɔnnya fie biara nkɔ mu, ɛfiri sɛ yɛtuu no fo sɛ ɔnhwɛ na ɔnyɛ ne dan no nwie anaasɛ ɔnhwɛ na ɔnyɛ ne dan no yie. Albert pere twaa n'ani hwɛɛ n'adamfo bi fie na ohunuu sɛ mmɔnroba bi si hɔnom. Wodi mmirika kɔ kɔhyɛɛ mmɔnroba no mu. Nokwasɛm sɛ nsuo no tɔɔ dendeenden paa, nanso ebi anka Albert pere. Yei yɛɛ no anigye yie. Enti sɛ wɔbɛtoa so na wɔayɛ ne dan, ɔbɛbɔ so deɛ, anka ɔde bɛhyɛ mmɔnroba no mu, efisɛ nsuo retɔ a, ɔwɔ bea a ɔbɛkɔ akɔhinta ne ho. Yei maa apatuprɛ kaa Morobem ne mmɔntoɔ nti wantumi anwie ne dan, na mmom Morobem bɛyɛɛ ne tenabea. Enti mmɔntoɔ nti apatuprɛ aka Morobem. Me dɔfo ɔnsa mmɔntoɔ nti ɛnnɛ waka abusua fie. Mmɔntoɔ nti ɛnnɛ abusua sɔre a yɛbɔ wo tiri so. Wo dan no a woayɛ asi hɔ no, sɛ anka wode aniɛden bɛpem akɔ w'anim. Wobɛgyae mmɔntohɔ wɔ adwuma ho na woapɛ adwuma ayɛ a, anka wo dan no woawie dadaada o. Ɛnnɛ woadane akoa wɔ abusua mu. Kae na hu sɛ ɛnyɛ Nyankopɔn na ɛyɛɛ wo saa, na mmom ɛyɛ wo mmerɛ mu ntwentwɛnsoɔ a ama woaka akyi, ɛno nti na woda so te abusua fie hɔnom no. Me dɔfo, kae na hunu sɛ, mmerɛ bi duruiɛ a, twerɛsɛm se, Nyankopɔn bisaa Farao sɛ, Da bɛn na memma me man nkɔ, anaasɛ wobɛgyae me man mu ama kɔ? Anaasɛ da bɛn na menyi wo haw yi mfiri wo so? Ɛnam mmoa ntoɔ, anaasɛ mmerɛ ntwentwɛnsoɔ nti no, Farao kaa sɛ ɔkyena. Wunim sɛ, sɛ anka wɔkaa sɛ nnɛ yi anaasɛ mprempren yi a Awurade wubisa me asɛm yi, yi saa ɔhaw yi firi me ne me man so a, anka Nyankopɔn reyi firi hɔnom. Nanso ne mmerɛ mu ntwentwɛnsoɔ nti, ɔkaa sɛ ɔkyena. Yei maa ne haw mu yɛɛ den maa no. Woahu sɛ da biara woka sɛ ɔkyena, da biara wode ɔkyena, da biara wode ɔkyena, da biara wode ɔkyena, ɛno nti wo haw mu remia, wo haw mu reyɛ den ma wo. Kae na hu sɛ nka Nyankopɔn deɛ, anka ɔse nka mprempren yi ara, nka sɔre gyina ɔnammɔn so, nka tu w'anammɔn, na nka wonyi saa ɔhaw no, sɛ sikasɛm, sɛ ɛyɛ adwumasɛm, sɛ ɛyɛ awaresɛm, ɔse sɔre gyina w'anammɔn so, na nka tu w'anammɔn, nanso wo deɛ wose ɔkyena, Anka wokaa sɛ, Nnɛ mprempren yi ara, anka metumi atu anammɔn a anka Nyankopɔn beyi afiri hɔ, nanso wo mmere mu ntwentwɛnsoɔ nti, mmere mu aba a wɔabɔ agu hɔ nti, wo deɛ wo se ɔkyena. Kae na hunu sɛ wobɛka agya w'adwuma o, dabi, wobɛte ne su o. Ɔbaa warefoɔ, enti wo mmerɛ mu ntwentwɛnsoɔ yi ɛbɛboa ama awareɛ yi agyina anaa? Kae na hu sɛ wo mmɔntoɔ yi ɛbɛgu awareɛ yi. Woahu sɛ ɔbaa wosɔreeɛ, anka wɔ sɛ nneɛma no wusie o, nanso woabɔ nneɛma agu hɔ sɛ dɔkono. Ɛnyɛ adeɛ a woresi, wote telenovela ho, Wonhwɛ fiti anɔpa, O awia mesi, awia na abɔ yi, anwummere mesi, anwummere na abɔ yi. Wunim sɛ wo kunu ba no rebisa wo a, asɛm a wobɛka ara ne sɛ, Oh, ma no nyɛ ɔkyena mesi. Ɔkyena nso yebeyi ade foforo a ɛbɛsan ayɛ wo fɛ. Enti da biara wobɛka TV ho wɔ bere a anka ɛwɔ sɛ anka wototo fie ntotoeɛ yie. Nneɛma no bɛkɔ so asi hɔ, na yei begyae abufuo ama w'awareɛ agu. Bɛyɛ deɛ nka ɔnyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ wɔ o, nanso wo mmerɛ ntwentwɔnsuo mu a abɔ wo dwumadie ato wo nti, ɛbɛma bɛyɛ anya ho kwan, na w'awareɛ, ɛbɛsɛe. Hwɛ, wonim sɛ ɔbaa Abigail, wokan twerɛ no mu a, wantwentwɛn ne mmerɛ so koraa o, ɛwɔ mmerɛ a wɔtee sɛ Ɔhene David reba abɛsɛe ɔne n'abusua nyinaa, ɛfiri sɛ ne kunu akasa atia no, wɔdidi David atɛm. Mmerɛ Abigail teeɛ no, ɔfaa nsuo ɛna ɔfaa aduane. Ɔkɔɔ David hɔ nom, ɔka kyerɛɛ David sɛ, Wonim, memmua me kunu gyegyentwie no. Yɛka gyegyentwie a, ɔyɛ nipa a ɔnhyɛda nnim nyansa, ɔnnim nyansa ankasa. Adwene bi nni ne tirim. Ɔpaa David akyɛw, na David hunuu sɛ ɔyɛ ɔbaa nyansafoɔ. Ɛnam sɛ wantwentwɛn ne mmara ase, Oh, mɛ, mɛtwɛn David ɔbaa no mapa no akyɛw. Dabi, wanyɛ saa. Ɔbaa bi Gad gyee n'abusua de sii hɔnom. Ɛdeɛn adeɛ na woyɛ? Wo mmerɛ ntwentwɛnsoɔ nti, asɛm ba a, oh, ɛnnɛ, eh, ɛnnɛ me ne me kunu bɛka, oh, eh, ɔkyena me ne no bɛka, adeɛ kye a me ne no bɛka. Wobɛto hɔ ara ma asɛm no ba bɛyɛ asɛm kɛseɛ, na abɛgu awareɛ. Ma w'ani nna hɔ. Efisɛ sɛ mmerɛ bi a ɛbɛbɔ biara, sɛ sima bɔ, na sɛ sima mu wɔ deɛ ɛde ba deɛ a, na ɛnneɛ sɛ wotwentwɛn sima so a, nea ɛwɔ sima nim no, wo nsa ntumi nka da. Hunu sɛ Nyankopɔn bɔɔ mmerɛ maa adeɛ bi, anaasɛ Ɔbɔɔ mmerɛ wɔ purpose, anaa Ɔwɔ purpose bi a Ɔde bɔɔ mmerɛ. Sɛ woma mmerɛ no mu dwumadie, kwa anaasɛ woma mmere no mu dwumadie hwere wo a, na kyerɛ sɛ woahwere adeɛ a ɛsom bo paa o. Ebia anka simma baako no, anka wode tuu nan, anka wosuaa nnepa pa paa wɔ abrabɔ mu. Nanso ɛnam sɛ wobɔɔ saa simma no too hɔ nti, saa nnepa no a ɛwɔ sɛ wosua no, ɛkɔ. Simma baako pɛ na wobɛtumi de adi yie. Na sɛ woma saa simma no hwere wo a, wo yiedie no, ɛbɛbɔ wo. Ma w'ani nna hɔ. Toto wo ntotoeɛ yie. Hunu sɛ dɔnhwere baako bi a wobɛhwere no, woahwere adeɛ kɛseɛ. Ntena faako. Sɔre gyina anammɔn so na tu w'anammɔn. Bɔ wo ho so. Ɛnyɛ te sɛ apatuprɛ a wɔsii dan fa na wɔantumi anwie no. Wo deɛ si wo dan na wie. na dabi woanya mu nhyira na woaka sɛ ɛyɛ Nyankopɔn na ayɛ. Wunim sɛ wo mmɔntow a worebɔ tuo bebrebe yi, ɛde asɛm bɛba da bi o, ɛde asɛm bɛba da bi. Sɛ mmɔntowa ne nnaadaa nenam de a, ne aniɛhunu sɛ adiasɛm na ɛnam. Hwɛ, ɔnsɛ wo deɛ da biara wo sɛ wobɛsesa afiri w'akwan bɔne ho, da biara, O, mɛsesa, mɛsesa, hunu sɛ ɛnkyɛ na deɛ ɔbɛbu atɛn no, Noa ba. Enti wo mmɔntowa yi, ɛde wo bɛduru. Me nua wo se woyɛ Kristoni, wo mmɔnto wei ɛde wo bɛduru. Me dɔfo a wotie me, wo mmɔnto wei ɛde wo bɛduru. Hwɛ no yie, ɛfiri sɛ mmerɛ wɔ hɔ yi, yɛnni nka so. Sɛ sima baako tumi ma obi pagya a, na ɛneɛ sima baako bɛtumi ama obi ahwe ase. Simma baako yi ara betumi ama obi akokwa. Simma baako yi a woredi ho agorɔ yi a worebɔto wei, ebetumi ama woaka akyi. Enti hwɛ w'akwan yie na sesa na da bi woanni atemmu mu fɔ. Nyame nhyira wo sɛ wogu so ara wotie na wokɔ so tie na wofa mu aba sɛnea ɛyɛ a daakye wo nso ɛbɛyɛ mfasodeɛ de ama wo. Na megu so rekae wo sɛ nnawɔtwe biara wo nsa bɛka video no bi. Mfa sɛ, sɛ wohia mmoa, sɛ kasakyerɛ bi, sɛ afotuo bi, sɛ mpaebɔ bi a, wobɛtumi afrɛ numbers yi a ɛgu screen yi ase yi na wo nsa bɛka yɛn. Mepakyɛw wo nsa ka video yi bi a, mɛsrɛ wo sɛ wobɛ like na wa share na wa subscribe. Share na afoforɔ nya bi. Na sɛ afoforɔ nya bi a, wɔn nso ɛbɛkɔ wɔn mmoa. Nyame bɛhyira wo sɛ wohyɛ wɔ Yesu din mu. Amen.